Tameidiau o ymchwil TAR, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Shwmai? Shwmai. Um, felly, croeso i um, raglen Tymaidiau Ymchwil. Am Gina Morgan ydw i, tar Cymraeg uwchradd. Um, a mae'n bleser cyflwyno Mari, Yym heddiw, felly Mari ti eisiau cyflwyno dy hunan? Um, yeah, so enw fi yw Mari. Um, fi newydd gorffen cwrs tar yma yn Prifysgol Met Caerdydd a uh, fi'n edrych ymlaen at ddechrau um, swydd yn mis Medi. Fe, fe. OK, wel diolch am dy amser di um, heddiw, Mari. Um, dyn ni'n mynd i drafod nawr dy waith yn asainiad 2, iawn? Felly, fel ni'n gwybod, mae pawb wneud um, asainiad 1 ac asainiad 2. Asainiad 1, chi'n cael thema gan yr hyrwyddwr ymchwil neu gan yr ysgol arweiniol. Yym, sydd yn tipyn bach yn wahanol naw i asainiadau lle mae dewis rhydd gyda ti. Felly, y cwestiwn cyntaf, beth oedd dy faes ymchwil di? Felly, oedd dan ni llawer o ryddid i fynd ati i ddewis unrhyw beth o'n i moyn, ond nes i ganolbwyntio ar strategaethau Llais 21 yeah. ac ein llais ni. Felly, um, cwestiwn ymchwil fi oedd i ba raddau Mae tasgau a gweithgareddau wedi seilio ar strategaethau Llais 21 ac Ein Llais Ni yn annog cyfraniad yn y dosbarth. Ie, 'na fe. So pam oeddet ti wedi dewis y maes yna, sef Llais 21? A hefyd, beth yw'r gwahaniaeth rhwng Llais 21 a Ein Llais Ni? Llais Ni? Felly mae Ein Llais Ni wedi cael ei seilio yn fel gogledd, gogledd Cymru, lle mae Llais 21 yn fwy ar draws fel Prydain, Mae'n cael ei ddefnyddio yn Lloegr hefyd. Um, Wyt ti'n gallu esbonio jyst, jyst tipyn bach neu na beth yw llais 21? Um, felly mae'n strategaethau sy'n um, annog cyfraniad yn y dosbarth. Maen nhw'n meddwl bod um, llyfaredd yn hynod o bwysig yeah. a'r ymgais wedyn i gael i gynnal uh, sgiliau llyfaredd ar draws yr ysgol ym mhob gwers wedyn. Mm -hmm. Felly nes i gael o bwyntio ar strategaethau um, yn y dosbarth yn ym Mwng Cymraeg. Felly, pan nes i ddechrau yn yr Ysgol Clinigol 2, o'n i'n sylwi wrth arsylwi bod um, mae strategaethau llais 21 oedd yn ganolog oh, i'r gwersi wedyn, mm -hmm. um, sy'n wahanol iawn i'r Ysgol Clinigol 1. Felly, o'n nhw'n tueddol o um, ddefnyddio meddwl par i rannu yeah. yn fwy mm -hmm. yn hytrach yeah. na um, ddefnyddio cyfr mm -hmm. cyfres wedyn o strategaethau. Yeah. Felly, fi'n meddwl oedd e'n rili really ddiddorol i fynd ati wedyn yeah. i ymchwilio'n fwy ac i ddefnyddio strategaethau gwahanol. Yeah. So, so oedd, oedd y strategaeth yma neu'r polisi yma yn ar lefel ysgol gyfan? O, yeah. oedd, oedd e ar mm. lefel ysgol gyfan, felly nes i ddechrau, nes i sylwi pan oedd fi'n uh, arsylwi yeah. gwersi yeah. Cymraeg, ond ar ôl siarad gyda'r mentor, mm -hmm. nath i argymell bod fi'n mynd i arsylwi gwersi ar draws yr ysgol yeah, wedyn. Yeah, so fi moyn gweld os oedd e'n ganolog i i adran Gymraeg neu os oedd ar draws yr ysgol. Mm. Felly nes i arsylwi gwersi mm -hmm. Ffrangeg, Saesneg. Gwych, ie. Yeah. A wedyn yeah. nes i fynd ati i arsylwi mathemateg, achos bod e'n wahanol, mm -hmm. yn ddim yn ymwneud gyda llythrenedd o reidrwydd, ond o'n nhw'n defnyddio strategaethau llais ar ddeg un ar draws yr ysgol. Ie, achos gyda sgiliau llafar, efallai bod chi'n meddwl am gwersi ieithoedd, ond mae'n llawer mwy na hynna, yn dyw e? Mae'n, achos mm -hmm. wrth feddwl am y Gymraeg a bod e'n iaith leiafrifol yeah. ac yn ymwneud gyda'r gweledigaeth mm -hmm. Llywodraeth Cymru o gynnal, yeah. wel o gyrraedd miliwn yeah, o siaradwyr yeah, Cymraeg, yeah, yeah. mae'n hynod o bwysig bod plant yr ysgol yn derbyn y cyfle rili i fynd ati i siarad. A wrth feddwl am Ysgol Clinigol dau, mae 64 y cant o'r disgyblion yn dod o aelwydydd Saesneg, felly falle yr unig mewnbwn i'r Gymraeg maen nhw'n cael yw yn yr ysgol, felly mae'n bwysig iawn fi'n meddwl bod nhw'n derbyn cyfle. Da iawn, da iawn. Um, so, pan oeddet ti'n miraenio dy faes ymchwil, oeddet ti'n trafod gyda, fi ddim yn gwybod, gyda dy fentor, gyda'r uwch fentor, pwy, pwy oedd y bobl oedd yn, yn dy gefnogi di? Pan oeddet ti'n rhoi y maes at ei gilydd fel petai? Wel, pan gathon ni'r, um, yn y brifysgol, pan athon ni ati yn yeah. gyntaf i feddwl, yn syth o fi'n gwybod taw strategaethau yeah. llais debyg un, yeah. achos oedd amlwg yn yr ysgol. Yeah. Felly, um, mewn cyfarfodydd gyda'r mentor, nes i fynd ati wedyn, i drafod, a nath ni eistedd lawr a ymchwilio gyda'n gilydd mm -hmm. mewn i strategaethau. So, so ti'n cydweithio gyda'r mentor? Cydweithio gyda'r yeah, mentor. Yeah. A wedyn mm -hmm. nes i mhm. ddewis ar dosbarth penodol a blwyddyn saith. Felly, dim mentor fi oedd yr athrawes, felly nes i fynd at y, yr mm-hmm. athrawes, na, nath ni iste yeah. lawr gyda'n gilydd yeah. wedyn, a trafod. Felly, o fi'n trafod gyda cyfres o yeah. bobl gwahanol, yeah. a nhw gyd y fel yn trafod pethau gwahanol, yeah. a dden yeah. ni sefyd mewn bwm gwahanol, yeah. okay. safbwyntiau okay. gwahanol okay. wedyn. Okay. Ac eto, o safbwynt amser ymchwil ac ymholi'n ysgol, ti'n modd, ti'n cael amser i wneud hynna, oedd ti'n ffindio bod hwnna'n fuddiol y ffaith bod cyfle gyda ti, ti'n modd, yn dy amserlen i fynd a siarad gyda phobl neu arsylwi neu... Oedd yn bendant, nes i fynd ati, fel nes i wedi, i arsylwi mwy o wersi. Ond hefyd nes i fynd ati i edrych trwy llyfrau'r plant i weld pa strategaethau yn gynta ma' nhw wedi neud i nensio bo fi ddim yn ail adrodd wedyn yn ystod yr ymyrraeth. O fi'n edrych ar yr llyfrau yr un disgyblion ar draws pynciau gwahanol wedyn. Mae angen rhoi cysondeb i ti. Cysondeb a gweld wedyn sut o'n nhw'n datblygu mewn ieithoedd gwahanol yn hefyd ar draws pynciau gwahanol. Sut mae edrych mewn llyfrau yn profi sgiliau llafar te? Wel, achos mae'n ma angen tystiolaeth weithiau, Oes. felly o'n nhw'n mhm. trafod, yeah. ond mae trafod yn fwy na dy siarad, oedd angen ymateb, mm. gwrando. Oedd lot o disgyblion wedyn yn hoffi siarad, ond o'n nhw ddim yn gallu gwrando ar eraill ac ymateb. Felly, yeah. o'n nhw'n ysgrifennu, o'n nhw'n gwerthuso yeah. hefyd, o'n yeah. nhw'n mynd ati i drafod, yeah. o'n gwerthuso sut o'n nhw wedi yeah. gallu trafod oedd meini prawf llwyddiant wedyn yeah, i gyd yeah, yeah, gyda yeah. llyfrau. So er bod y ffocws ar y llafar wedyn, chi'n plethu y sgiliau eraill sydd sydd yn cefnogi i datblygu'r llafar. Ie, yeah, mae'n yeah. hanfodol bod y pedwar sgil yn dod mewn, bod darllen, ysgrifennu, yeah. siarad yeah. a gwrando, yeah. maen nhw gyd yn cyd-fynd. Yeah. A weithiau fi'n teimlo falle bod athrawon yn cynllunio'n fwy ar gyfer y sgiliau gwahanol a dim y siarad, achos yeah, yeah. mae'n eitha rwydd gweud i blant i fynd i drafod yeah, mewn pare, yeah, ond mae'r strategaethau ein llais ni a mm. llais 21 yn yeah. trial amlygu bod angen cynllunio yeah, ar gyfer llafar. Mae a strategaethau pwrpasol wedyn i arwain. Achos mae disgyblion ddim yeah. yn gwybod lle i fynd, mae angen yeah. arwain yeah, yeah, trwy'r trafodaethau. Yeah, yeah, yeah. OK, so dwi'n siŵr fel rhan o'r ymchwil, oeddet ti'n darllen ac oeddet ti'n dod o hyd i ffynonellau gwahanol. So sut eist ti ati i ddewis y ffynonellau oedd yn mynd i fwydo i mewn i dy ymchwil di. Felly, yn rhan o'r adran A, oedd angen neud adolygiad o lenyddiaeth. Felly, es i ati, nes i ddarllen llwyth o bethe. A ma, ma'n bwnc eang, felly oedd angen yym lleihau. Ie, dwi'n siŵr. Yym, felly nes i edrych ar ffactore oedd yn ymwneud gyda hyder a sut ma disgyblion yn mynd ati i gyfrannu yn y dosbarth. Felly, y ffactore gwahanol oedd bod hyder Yn, wel, bod cydberthynas amlwg rhwng hyder disgyblion a llefaredd. Fod nhw'n gweld e'n anodd iawn i gyfrannu yn y dosbarth o ganlyniad i'w hyder. Ond hefyd oedd astudiaethau arall yn gweud bod er mwyn cynyddu hyder, mae angen bod nhw yn cyfrannu yn y dosbarth. Felly mae fel rhyw gylchred a bod angen gweithio ymysg y cylchred. Nath Vygotsky wedyn, nath e um, amlygu gofod datblygiad yeah, proximal, yeah, yeah. y gwahaniaeth rhwng um, y disgybl yn gweithio'n uniongyrchol a'n annibynnol o gymharu gyda y disgybl yn gweithio gyda arweinyddiaeth yr athro mhm, wedyn. Mhm. Felly oedd hwnna'n oedd hwnna'n bwysig i weld, achos wedyn pan ni'n mynd ati gynllunio yeah. fel mhm. athrawon, yeah. bod ni'n gweld bod angen y cynllunio tasgen ofalus mm. er mwyn arwain yeah, disgyblion yeah. a sicrhau parhad yeah, yn y dysgu okay, wedyn. Okay. So, um, oedd gyda ti ymwrael llafar neu llyfaredd, ond wedyn o fewn hynna, oedd is-themau ymchwil. Ydw i'n iawn yn dweud hynna? Ie, yeah. so mm -hmm. nes i ganolbwyntio ar sgaffaldio yeah. dysgu, mm -hmm. um, wedyn um, y hyder cyfathrebu, A wedyn o fewn hwnna, sut mae pobl yn mynd ati i ymchwilio ac astudio, felly oedd Bruna, Spiral Bruna wedyn, oedd e'n gweud bod angen um, adeiladu ar dealltwriaeth yeah. um, disgyblion, felly yeah. mae angen roi'r cyfle i nhw i drafod, ond hefyd bob gwers wedyn, mae angen cynnal hyn, yeah. a bod nhw'n cael y cyfle wedyn i adeiladu ar ei dealltwriaeth okay. nhw. Okay. Felly, ar ôl sylwi, ar ôl trafod, ar ôl darllen, wedyn ti'n cynnal rhyw fath o Ymyrraeth. So ti'n gallu esbonio beth oedd yr ymyrraeth, a sut es di ati, beth oedd y camau? Felly, nes i gynnal cyfres o wersi gyda'r un dosbarth. Felly... Alla i ofyn, so ti'n dweud cyfres o wersi, ti'n sôn am tair gwers neu beth? Nes i wneud pedwar gwers, pedwar gwers gyda'r disgyblion yn right. canolbwyntio ar strategaethau gwahanol. Um, felly, nes i fynd ati cyn yr ymyrraeth i gynllunio'r tasgau yma i gyd yn ymwneud gyda wedi seilio ar strategaethau llais Dewi Gîn a ein llais ni. Felly oedd da fi siarad Chris Croes Yym, felly, um, strategaeth lle oedd datganiad neu gosodiad yn mynd ar y yeah. bwrdd gwyn, mm -hmm. a dde disgyblion yn gorfod trafod am dwy funud. Oedd amserydd yn mynd ar y bwrdd gwyn, a nhw'n trafod, a unwaith bod yr amserydd yn gorffen, o'n nhw'n cyfnewid partner, felly on, oedd hwn yn mynd mlaen, yeah, yeah. a o'n nhw'n cael y mhm. cyfle wedyn i mhm. drafod gyda llawer o blant gwahanol. Um, nes i wneud strategaeth A, B, C a Ych, Felly, yym, bod grwpiau penodol, grwpiau o bedwar, a bod tri disgybl yn trafod, a bod un arall wedyn yn gwerthuso. Yeah, yeah, yeah. Bod nhw'n derbyn taflen a bod nhw'n gwerthuso yeah. A, B, mm-hmm, mm-hmm. C, ond wedyn bod A, B a C bod nhw'n mynd ati yeah. um, i ddilyn meini prawf llwyddiant yeah, a sicrhau mm -hmm. bod nhw'n dilyn yeah. um, yr bod nhw'n dilyn rheolau mm -hmm. cywir mhm. wedyn. Um, felly, nes i ganolbwyntio ar pedwar disgybl. Na fe, er yn achos mae'n disgwyl, bod chi'n dewis grŵp ffocws ac o fewn y grŵp ffocws wedyn bod proffiliau gwahanol. Ie, yeah, yeah. felly er bod fi'n cael defnyddio'r dosbarth gyfan, nes i ganolbwyntio ar pedwar yeah, disgybl yeah. yn y dosbarth. Yym, oedd un disgybl o'r Ganolfan, yym, ma' Ganolfan yn yr Ysgol yy Clini- Clinigol doi, felly yym, oedd yr disgybl hyn dim ond yn dod i cyfres o wersi gwahanol, oedd e'n Oce. penderfynu ar y gwersi, Ie, ie. oedd e'n teimlo'n gyfforddus. Oedd dou disgybl gyda anawstere a llythrennedd, ac wedyn oedd un disgybl mwy abl a thalentog wedyn. O, so oedd wir amrywiaeth o fewn y grŵp ffocws yna? Ie, oedd e'n cynrychioli wedyn, yym, mwyafrif o'r disgyblion yn y dosbarth wedyn, felly, Yym, nes i fynd ati i gynnal strategaethau ym medwar gwers wedyn. Yym, y thema oedd hanes, felly o'n i'n um, ymchwilio, casglu gwybodaeth a ym mhob gwers o'n nhw'n cael cyfle i drafod. Ond yn hytrach na bod nhw'n mynd ati i drafod mewn par, o'n, o'n, o'n fi'n defnyddio'r strategaethau mm -hmm. yma wedyn. Mm -hmm. Felly, o'n nhw'n, oedd un strategaeth arall, holi hwn a holi hon. Um, felly, o'n nhw'n derfyn taflen gyda chwech bocs a cwestiwn wedi cael ei ysgrifennu'n barod. Felly o fi'n arwain o'r trwyddo ond wedyn oedd rhaid i nhw fynd ati i ofyn i chwech disgybl gwahanol yn y dosbarth yym a oedd hwn wedyn yn sicrhau bod nhw gyd yn gwrando ond hefyd bod nhw'n ymateb wrth ysgrifennu. Yym oedd e'n heriol i rai plant achos bod y strategaethau newydd ond erbyn diwedd o fi'n gweld bod hyder disgyblion i gyd yym, wedi cynyddu achos bod yna bwrpas i'r trafodaeth, o'n nhw'n deall pam o'n nhw'n wneud y gwaith. A i rai oedd yn colli diddordeb yn gyflym, o'n nhw'n gwybod gyda'r siarad crisscroes, dim ond dwy funud o'n nhw'n gorfod siarad, a wedyn o'n nhw'n newid eto. So pa fath o ddata wedyn oeddet ti'n casglu ar ôl cynnal dy ymyrraeth, timod, i weld effaith hwnna? Felly, oedd y taflenni, ar gyfer bob strategaeth, taflenni gwahanol. Felly, ar gyfer gweithgaredd A, B, C, Ych, o fi'n... o'n nhw'n gwerthuso, felly o'n nhw'n ysgrifennu popeth i lawr. Yym, a wedyn o fi'n gallu gweld wedyn sut o'n nhw'n um, gwerthuso'i gilydd, cryfderau nhw, oedd rhai'n gweud falle oedd rhai disgyblion yn dawel, oedd rhai wedi cyrraedd pob meini prawf llwyddiant. Mm -hmm. A nes i wneud tasg lle cyn dechrau'r strategaethau, o'n nhw'n ysgrifennu lawr beth o'n nhw'n meddwl am Hanes Cymru ar um, nodyn post-it. A o fi'n cynnal y strategaeth ac ar ôl o'n nhw'n ysgrifennu lawr eto a wnaethon nhw ehangu ar dealltwriaeth nhw yn enfawr rili yeah. achos oedd gwahaniaeth mawr o'n nhw'n achos o'n nhw'n adeiladu ar dealltwriaeth nhw wrth siarad â gwahanol mhm. bobl mm -hmm. o dan o dealltwriaeth parod nhw o'n nhw'n Yym, oedd jyst mwy o bethe. Ie. So, oedd yna, ie, oedd yna wahaniaeth mawr. Achos mae hwn yn gallu bod yn anodd, on'd yw e, ti 'di bod, yym, cynnal ymyrraeth, mae hwn, mae, mae, mae hwn yn ddigon ymarferol, ond wedyn y ffordd dych chi'n casglu data i trial profi unrhyw gynnydd, ac o fewn cyfnod byr hefyd, cyfnod byr o pedair, pedair gwers, ti'n gallu bod, beth, beth, beth yw dy mateb di i hwnna, t'mod? Y tro nesaf, os fi'n neud e eto, yeah. um, like ni'n neud grwpiau ffocws, ond fi'n gwybod bod hwn yn ymwneud yeah. mwy gyda moeseg. Ydy, ydy. Um, ymchwil. Felly, ond os fi'n athrawes, mm -hmm. falle byddai'n yeah. rwyddach. Yeah. Um, grwpiau ffocws gyda disgyblion, achos fi'n credu bod llais y disgybl mm -hmm. yn bwysig mm -hmm. iawn, a derbyn um, barn nhw o ran sut maen nhw'n teimlo tuag at um, siarad y Gymraeg mm -hmm. yn yr ysgol a tu hwnt yeah. i'r stafell dosbarth, a'i hyder, a gweithio gyda pobl arall hefyd. Yeah. Achos oedd rai disgyblion yn gweld yn anodd i drafod gyda cyfres o bobl oedd well 'da nhw jyst siarad gyda'r person oedd drws nesa gyda nhw ond oedd hi'n ceisio gorfodi nhw i fynd ati i drafod gyda y pobl ochr arall y dosbarth wedyn. So beth oedd y casgliadau ti wedi cael o gynnal y gwaith ymchwil yma? Bo angen cynllunio'n ofalus fel athro neu athrawes a bod nhw'n derbyn taflenni arwain nhw trwy. Yym, mae'n amlwg iawn bod rai yn y dosbarth yn hoffi siarad yn fwy na'r gweddill... Ie, wrth gwrs, ie. ...ond mae angen sicrhau bod pawb yn derbyn y cyfle, hyd yn oed os bod e jyst yn siarad gyda'r person drws nesa, bod e ddim yn dod nôl i'r athro, achos mae llawer yn gweld yn anodd iawn i siarad y Gymraeg... Ie. ...yn y dosbarth. Ond hefyd, yr amser, mae'n eitha hawdd i fi ddweud, o, mae angen i bob athro i gynllunio yn ofalus, gwersi, does dim amser weithiau, felly... um, falle fel adran, yeah. bod um, athrawon yn mynd ati i greu un strategaeth yr un. Yeah. Mm -hmm. Ac fi'n sylwi, pan o fi'n ar sylwi, o'n nhw gyd yn gwneud yr un mm -hmm. strategaeth, ond oedd e'n bach yn wahanol, felly mae angen mm. gweithio fel tîm yeah. wedyn. Yeah. Yeah. A bod, bod ni'n mynd ati i ddarllen, achos wrth gweithio gyda Llais Dewi Gi yn darllen, ma' hwnna'n helpu i fynd ati wedyn i greu tasgau gwahanol. So wyt ti'n meddwl, timod, gyda'r casgliadau sydd gyda ti nawr, ydyn nhw, ydy'r casgliadau yma yn casgliadau pynciol neu casgliadau mwy yn ymwneud ag addysgeg? Wel, nes i seilio fe ar y Gymraeg o ganlyniad i'r iaith, ond fi'n meddwl bod e'n gallu mynd ar draws yr ysgol achos bod e'n bod e'n fwy o siarad. Cytuno. Does dim ots beth yw'r pwnc. Cytuno. Mm -hmm. Neu pa mm -hmm. iaith. Mm -hmm. Mae'r sgil o siarad, mae mae'r allu i siarad yn arf i ddisgyblion ydy, tu hwnt i'r stafell ddosbarth. Mm -hmm. Mae'n gadw nhw i fynegu eu hunain mewn ffyrdd gwahanol. A os nad ydyn nhw'n cael y cyfle yn y dosbarth, wel lle maen nhw'n mynd mm -hmm. i mhm. gael y cyfle? Felly, fi'n meddwl bod e'n bwysig iawn yeah, bod pawb, yeah. bod e'n cael ei lledaenu ar draws yr ysgol. So, wyt ti wedi cael y cyfle o gwbl i rannu dy negeseuon, i rannu dy ymchwil gyda, ddim gwybod, pobl yn mentor, pobl yn yr adran, nai yn ehangach yn yr ysgol? O'n i'n cael cyfarfodydd adran yn um, wythnosol a oedd un o'n nhw yn ymwneud gyda um, rannu ymarfer dda. A gan bod mentor fi'n amlwg yn wedi helpu, yeah, yeah. nath hi ofyn i fi rannu e gyda pawb yeah. yn yr adran. A o'n nhw wedi gofyn wedyn os o'n i'n gallu mynd ati i rannu strategaethau, gan bod fi wedi cymryd yr amser i greu nhw. Um, felly, a wedyn nes i arsolu i gwers o athro arall yn defnyddio'r strategaethau wedyn. O, mae hwn yn profi effaith, ond dwi. A oedd hi'n gweud bod wedi gweld gwahaniaeth mawr rhwng y plant ar dechrau'r wers a erbyn diwedd. maen nhw yn mwynhau siarad yn yr yeah. ysgol achos maen nhw'n cael y cyfle, yeah. felly. Okay. So beth yw'r camau nesaf yn, yn dy yrfa dyn ar achos ti ar fi'n dechrau swydd newydd, um, gweithio fel ang, um, felly ti'n mynd i ffocysiadau addysgu, ond hefyd o ran yr ymchwil, beth, beth, beth, beth yw dy gynlluniau di o ran datblygu disgyliau ymchwil? Felly parhau i um, ganolbwyntio ar llyfaredd y disgyblion yeah, hefyd. Yeah Yn, gan bod fi wedi gwneud lle, um, lleoliad cyntaf fi yn yr ysgol fi'n mynd yn ôl yn oh, mis yeah. Medi, mm -hmm. fi'n meddwl fi'n mynd i gyflwyno nhw hefyd, achos bod llawer o'r, plant yna, does dim hyder gyda nhw, felly fi'n meddwl fi'n mynd i ddarllen mwy am llyfaredd, mm -hmm. um, edrych ar strategaethau gwahanol i gyd-fynd gyda'r hyn yeah, fi wedi gwneud yn yeah, barod. Yeah. Um, a treialu, dyma'r amser nawr i dreialu... Ie, ie, 'na fe. ...yym strategaethau... M-hm. ...gwahanol i weld, achos ma' pob disgybl yn wahanol, felly ma'n bwysig gweld be' sy'n... Ie. ...gweithio a... Ie. ...gan bo' fi 'di canolbwyntio ar blwyddyn saith, fi'n teimlo bod angen i fi ganolbwyntio ar bob... 'na fe. ...blwyddyn a... M-hm. ...a byddai'n ca'l cyfle i weithio gyda... Ie, ie, ie. ...pawb ar draws yr ysgol... Ie, ie. ...felly. 'Na fe. Treialu. 'Na fe, da iawn. A pa sgiliau ymchwil ti wedi datblygu eleni te? Yn aid- yy yn enwedig yn aseiniad dau? yn cynnal ymyrraeth. Llawer o um, sgiliau wahanol, sgiliau weithio gyda athrawon arall, maen nhw'n mae'r lot yn nhw'n fwy profiadol, felly o dan nhw yeah. pethau'n barod, felly yeah. siarad gyda nhw, um, gweithio gyda nhw. Wedyn mynd ati i ymchwilio'n annibynnol, um, ymchwilio ar so Metsich, Google Scholar, Yym, a wedyn, ceisio ffindo pethe Gymra Cymraeg. Mae'n anodd achos mm, bod lot yn Saesneg, felly yeah. trawsieithu. Yeah. Ond hefyd, gan bod fi'n cael mynd ar ymyrraeth, oedd yn bwysig iawn bod fi'n gwybod cefndir y disgyblion, felly yeah. profil un tudalen, yeah, yeah. felly cydweithio mm -hmm. gyda um, yr uwch dîm i, i ddarganfod profil un tudalen y disgyblion, yeah. ac i ddarganfod wedyn yn gyntaf beth yw'r ffactorau sy'n achosi nhw i, wel, effeithio nhw, um, cyn mynd ati i helpu nhw mhm, wedyn mm -hmm. i, i ehangu eu yeah. dealltwriaeth yeah. wedyn. Fe, fe. Ac wrth gwrs, Cymraeg wedi bwnc di, ti wedi gwneud gradd yn y Gymraeg, so ti wedi arfer sgrifennu yn Gymraeg. Unrhyw gyngor bydde ti'n rhoi falle i bobl sydd ddim mor hyderus? Fi'n meddwl mae angen just, mae lot o bobl a heb hyder, felly mae angen just trial. Ysgrifennu yn y Gymraeg um, a defnyddio'r geiriadur, cysill. Mae llawer o bobl allan i helpu. Mae, yeah. Bydd cyd-fyfyrwyr hefyd yn gallu siarad Cymraeg, yeah. um, felly gweithio a peidio bod ofn mm -hmm. trial achos dyna'r unig ffordd okay. yw mentro. Yeah. A yeah. mae'r um, yeah, myfyrwyr arall a darlithwyr yn barod i helpu okay. bob okay. amser. Da iawn, oce. Okay. Un o beth arall ti eisiau dweud am dy ymchwil, mae dy daith ymchwil te, Mawri? Yym, mae 'di bod yn brofiad arbennig cael yr amser i drial pethau gwahanol. Ni yn fyfyrwyr, felly da ni digon o amser hefyd, amser rydd i gynllunio, yeah, yeah. a dyma'r amser i drialu pethau newydd a gweithio gyda um, athrawon gwahanol yn, yn yr adran Gymraeg, ond hefyd ar draws. Yeah, yeah. Um, felly, ie, yeah,